Taqbel li int fuq it-triq it-tajba fil-fidi tiegħek? F'dan il-vidjo, se nkun qed ngħidlek verità li tista' tissorprendik u ġġiegħlek taħseb mill-ġdid dwar it-twemmin tiegħek. Se naraw kif meta tiffaċċja problemi u diffikultajiet, anke meta kollox jidher diffiċli, jista' jġiblek ħafna benefiċċji spiritwali. Ifhem kif anke l-mumenti l-aktar ikkumplikati tal-ħajja jistgħu juru li int, fil-fatt, fuq it-triq li Alla jrid għalik. Alla jrid li aħna lkoll, uliedu, nagħżlu t-triq it-tajba. Huwa tana l-Ispirtu s-Santu biex jgħinna u jurina x'inhu veru. Meta għandek lil Alla f'ħajtek, tista' tagħraf jekk intx qed toħroġ mit-triq it-tajba jew jekk intx fuq it-triq it-tajba. Ejja nitkellmu dwar xi affarijiet li juru li int fuq it-triq it-tajba. Waħda mill-ewwel hija meta n-nies tad-dinja ma jogħġbux lilek jew dak li temmen fih. Dan jista' jkun sinjal tajjeb. Ġeż tkellem dwar dan f'Ġwanni ħmistax-il tmintax-il, fejn qal li d-dinja ħatret lilu u se tobgħod lilek ukoll. Bażikament, jekk int qed tixbah lil Ġeż fil-mod kif tgħix, ħafna nies ma se jogħġbux lilek. Il-Bibbja tgħidilna li Satana jikkontrolla ħafna affarijiet f'dan id-dinja. Tiftakar meta Satana ħa lil Ġes fuq muntanja għolja u wrih ir-renji kollha tad-dinja? Huwa offra kollox lil Ġes jekk kien jadurih. Dan ma kienx biss kliem fieragħ. Satana verament għandu poter fuq ħafna affarijiet f'dan id-dinja. Huwa għalhekk li naraw id-dinja tinqata' dejjem aktar minn dak li tgħallem il-Bibbja. Ġess tkellem dwar dan f'Mattew 7:13 il 14 il. Hu qal biex nidħlu mill-bieb dejja. Il-bieb wiesa' u triq faċli jwasslu għad-distruzzjoni, u ħafna nies imorru minn hemm. Iżda l-bieb dejja u triq ibsa jwasslu għal ħajja vera, u ftit nies isibu din it-triq. Il-bieb dejjaq li ġess semma huwa triq it-tajba li ftit nies isibu. It-triq wiesa' hija t-triq tad-dinja li ħafna nies isegwu. Jekk int ma tgħix kif jgħix id-dinja, dan huwa sinjal tajjeb li int fuq it-triq it-tajba. Imma x'ifisser tgħix kif jgħix id-dinja? Peress li aħna ma nappartjenux għal din id-dinja, kultant huwa diffiċli nintebħu meta nkunu influwenzati minnha. Ma nistgħux inħallu d-dinja tiddeċiedi kif naħsbu jew naġixxu. Minflok, għandna nippruvaw naħsbu u naġixxu skont dak li jgħid Alla fil-Bibbja. Persuna li tgħix għal Alla ma titħallix tinqabad mid-dinja. Tagħmel dak li Alla jrid. Ma tistax tgħix għad-dinja u għal Alla fl-istess ħin, huma affarijiet kompletament differenti. Jekk int qed tipprova tgħix ħajja safja u tajba, int fuq it-triq it-tajba u Alla jkun kuntent bik. Il-Bibbja tgħid f'Ebrew tnax-il erbatax-il, Fittex li tgħix fil-paċi ma' kulħadd u fittex is-santità, għax mingħajrha ħadd ma jara l-Mulej. Jekk int verament tipprova tgħix hekk, int qed tmur tajjeb. Li tagħżel li tgħix hekk jista' jġegħlek tħossok waħdek xi drabi, għax tispiċċa tinqata' ftit mill-mod kif jgħix id-dinja. Imma ftakar, int qatt m'int verament waħdek. L-Ispirtu s-Santu dejjem miegħek, U Alla dejjem fuq in-naħa tiegħek fil-mumenti l-aktar diffiċli. Isaija 43 2 jgħidilna xi ħaġa importanti ħafna, Meta tgħaddi minn ilmijiet iebsa, jien inkun miegħek, u meta taqsam ix-xmajjar, ma jgħarrqukx. Meta tgħaddi min-nar, ma tinħaraqx, il-fjamma ma tweġġgħekx. Dan juri li meta int fuq it-triq it-tajba, Alla jkun miegħek fil-mumenti diffiċli. fil-ħinijiet ikkumplikati tal-ħajja u jiżgura li int ma tkunx megħlub. Huwa importanti li tiftakar li l-problemi ma jfissrux li ħriġt mit-triq it-tajba. Ara kif il-profeta jitkellem, jgħid, meta tgħaddi mill-ilmijiet, meta timxi fin-nar. Mhux li hekk, huwa meta. U Alla jgħid jien inkun miegħek. Huwa nnifsu jkun hemm, mhux se jibgħat persuna oħra flok. Alla jkun preżenti fis-sitwazzjonijiet diffiċli flimkien ma' niesu. Li tegħleb l-isfidi tal-ħajja huwa sinjal ċar li int qed issegwi l-pjan ta' Alla għal ħajtek. Aħseb f'Ġob, li għadda minn mumenti terribbli, iżda kien fuq it-triq it-tajba. Kien magħruf bħala raġel tajjeb u onest. Jekk taqra l-ktieb ta' Ġob mill-bidu sal-aħħar, tara kif inbidel u fehem aħjar min hu Alla. Hu kiseb fehim ta' Alla li ftit nies għandhom. Ir-realtà hi li ċerti affarijiet dwar Alla jistgħu jinkisbu biss meta nbatu. Kif jgħid fil-Filippin 3:10, Nixtieq inkun naf lil Kristu, il-qawwa tal-qawmien tiegħu u nieħu sehem fit-tbatijiet tiegħu. L-appostlu Pawlu ried jagħraf lil Ġeż tassew, mhux biss jaf affarijiet dwaru. Ried ikollu relazzjoni qrib ma' Ġeż, jifhem il-qawwa tal-qawmien tiegħu u anki jaqsam it-tbatijiet tiegħu. Kif nistgħu nifhmu li Ġesù huwa Alla magħna jekk qatt ma ngħaddu minn mumenti diffiċli miegħu? Li jkollok problemi ma jfissirx li int fuq it-triq ħażina, speċjalment meta toħroġ minn dawn l-esperjenzi aktar b'saħħtek, bħal deheb li jkun purifikat fin-nar. Issa, ejja nitkellmu dwar it-tielet sinjal li int qed issegwi t-triq li Alla ppjana għalik. Dan is-sinjal huwa marbut mill-qrib mat-tieni wieħed li għadna kemm iddiskutejna. Huwa l-esperjenza ta' paċi li ma tistax titħarrek, kalma li tidher li ma tagħmilx sens fid-dawl taċ-ċirkostanzi. Qatt innotajt xi ħaġa interessanti fis-Salm 23? Huwa bidla sottili, iżda sinifikanti ħafna. Fil-bidu tas-Salm, David jitkellem dwar Alla, jiddeskrivih bħala ragħaj kuraġġjuż. Jgħid, Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni. U jġegħelni nirposa f'mergħat ħodor. Jeħodni ħdejn l-ilmijiet kwieti jerġa' jagħtini l-qawwa. Imexxini fit-toroq tal-ġustizzja minħabba ismu. Imma allura xi ħaġa tinbidel. Fil-vers erba', David jibda jitkellem direttament ma' Alla, bħallikieku kien qed ikollu konversazzjoni intima miegħu. Jgħid, Għalkemm nimxi fil-wied tad-dell tal-mewt, ma nibżax minn xejn ħażin, għax int miegħi, L-għasluġ u l-bastun tiegħek ifarrġuni. Din il-bidla fil-mod kif David jirreferi għal Alla hija sinifikanti ħafna. Hu bħallikieku David qed jurina li, iktar ma ssir diffiċli sitwazzjoni, iktar isir personali u qrib ir-relazzjoni tagħna ma' Alla. F'nofs il-għawwiet tad-dell tal-mewt, David m'għadux jitkellem dwar Alla, imma jitkellem miegħu, jirrikonoxxi l-preżenza immedjata u ta' faraġ tiegħu. Aħseb dwar dan, Il-fiduċja tiegħek issir inkommovibbli meta taf li huwa Alla li qed imexxi t-triq tiegħek. Huwa bħallikieku għandek l-aħjar Ks tal-univers, wieħed li qatt ma jiżbalja r-rotta u dejjem jieħdok lejn l-aħjar destinazzjoni possibbli, anki jekk it-triq tidher ta' biża' xi kultant. Qatt staqsejt lilek innifsek għaliex Mos qabel li jmexxi lill-Iżraelin mid-deżert? Għal għajnejn umani, tidher missjoni impossibbli. M'hemmx toroq, m'hemmx mappa, m'hemmx id. Imma Mos kellu xi ħaġa ħafna aktar prezzjuża, il-fiduċja fil-preżenza kostanti ta' Alla. Din il-preżenza divina kienet tiggarantixxi paċi għall-vjaġġ, anki f'nofs il-kaos tad-deżert. F'Eżodu 33, 14, Alla jagħmel wegħda qawwija lil Mos, Il-preżenza tiegħi timxi miegħek, u jien nagħtik mistrieħ. Immaġina ftit, mistrieħ f'nofs id-deżert! Din hija l-vera paċi li tiġi minn Alla. U mhux biss fit-Testment il-Qadim insibu din il-wegħda. Fit-Testment il-Ġdid, fil-Filippin 4, 7, naqraw, U l-paċi ta' Alla, li taqbeż kull fehim, tħares qalbkom u moħħkom fi Kristu Ġeż. Issa, ejja nitkellmu dwar ir-raba' sinjal li int fit-triq it-tajba. Dan is-sinjal huwa l-manteniment inkommovibbli tal-istandards divini tiegħek, anke meta dan ikun diffiċli jew jiswa ħafna. Fl-Atti 4, 18-20, għandna eżempju qawwi ta' dan. Il-pass jgħid, Mela, billi sejħulhom għal darb'oħra, ordnawlhom biex ma jitkellmux u lanqas ma jgħallmu f'isem Ġes. Imma Pietru u Ġwanni wieġbu, Aħsbu intom stess jekk huwiex ġust quddiem Alla li nobdu lilkom u mhux lil Alla. Għax ma nistgħux ma nitkellmux dwar dak li rajna u smajna. F'dawn il-mumenti, l-għażla li tibqa' sod fi Kristu u tirrifjuta kwalunkwe kompromess tal-istandard spiritwali tiegħek hija sinjal ċar li int fit-triq it-tajba. Huwa bħallikieku qed tgħid, bħal Pietru u Ġwanni, Ma nistax ma nkunx leali għal dak li naf li hu veru. Ġesù issina f'Mattew 1:03-4-3-6, Taqsbsux li ġejt inġib il-paċi fuq l-art, ma ġejtx inġib il-paċi, iżda xabla. Għax ġejt biex inġib l-irġiel kontra missirijiethom, in-nisa kontra ommijiethom, in-nies kontra ħbiebhom, l-għedewwa tal-bniedem ikunu dawk ta' djarhom stess. Dan ma jfissirx li Ġess ġie biex joħloq konflitti. Fil-fatt, il-messaġġ tiegħu huwa ta' mħabba u paċi. Imma t-talba għal impenji total miegħu tista' toħloq diviżjonijiet bejn dawk li jaċċettaw dan il-messaġġ u dawk li jirrifjutaw. Ġess qed jgħidilna, b'mod ċar u dirett, li l-lealtà lejh trid tkun suprema, anke fuq ir-rabtiet familjari. Fl-istorja tal-Bibbja, għandna ħafna eżempji ta' nies li baqgħu leali għall-prinċipji tagħhom, anke meta affaċċjaw sitwazzjonijiet diffiċli ħafna. Ejja naħsbu f'xi wħud minnhom. Ġużeppi, pereżempju. Tiftakru? Kien dak iż-żagħżugħ li nbiegħ bħala skjav mill-aħwa stess tiegħu. Anke 'l bogħod mid-dar, F'art barranija, baqa' sod fil-fidi tiegħu. Imbagħad għandna lil Daniel, żagħżugħ Lhudi jgħix fil-Babilonja, mdawwar minn kultura kompletament differenti. U ma nistgħux ninsew it-tliet ħbieb ta' Daniel, Sadraq, Meaq u Abdenego. Huma ffaċċjaw sitwazzjoni litteralment ta' ħajja jew mewt. Ir-re Nabuċodonosor ordna lil kulħadd biex jinżel quddiem statwa tad-deheb, imma dawn it-tliet żgħażagħ irrifjutaw li jaduraw xi ħaġa ħlief Alla veru. Dawn in-nies kollha affrontaw persekuzzjonijiet u diffikultajiet għax żammew il-fidi tagħhom f'Alla mingħajr ma jċedu. Imma kienu ċerti li kienu fuq it-triq it-tajba. U l-iktar ħaġa inkredibbli, l-istejjer tagħhom spiċċaw b'mod glorjuż. Ġużeppi sar gvernatur tal-Eġittu, Daniel sar konsulent ta' sultani, u t-tliet ħbieb ġew protetti b'mod mirakoluż fil-forn. Dan huwa dak li jfisser li jkollok fidi vera, kif tgħallem il-Bibbja. Il-fidi ġenwina mhix dgħajfa jew indeċiża, Hija qawwija, soda u ma tħalli qatt dak li temmen, anke meta tkun diffiċli. Kif jgħid f'Rumani tlieta erbgħa, bl-ebda mod. Ħalli Alla jkun veru u kull bniedem hu giddib. Allura, ftakar, meta tibqa' leali għall-prinċipji tiegħek, anke meta dan ikun diffiċli jew mhux popolari, huwa sinjal b'saħħtu li inti fuq it-triq it-tajba. Alla jara l-fedeltà tiegħek u, fil-ħin it-tajjeb, u se jirrikonoxxi lilek, bħalma għamel ma' Ġużeppi, Daniel u ħafna oħrajn.